Nilqawkom għal sensiela oħra tal-sinna. Santa Barbara, l-għajn u l-qrejjen huma kollha parti mit-twemmin superstizzjuż tal-Maltin li ħafna drabi jimmanifesta ruħu f'versi kurjużi u frima sempliċi. Tkellimna ma' Janika Xkembri Fava, riċerkatriċi li ħadmet qatigħ fuq dan il-ġeneru ta' tradizzjoni orali. F'Malta għandna ħafna tipi ta' superstizzjonijiet eh, biex ibedu lajn ħażina jew nkella risq ħażin. Ngħidu aħna jekk naraw qattu siswet nagħmlu l-qrun, ma tistax tgħaddi minn taħt sellum. Ehm, jekk taqalek mera u tinkisirlek troxx il-melħ biex tbijat il-lajn ir-risq ħażin. Jekk taqalek sikkina mal-art hawn min jobżoq. biex ineħħi r-risq ħażin li jista' jiġi fuqu. Apparti hekk ukoll il-poplu ħoloq ta' qbiliet kemm ta' seħta u anke ta' protezzjoni kontriha, ngħidulhom versi tal-iskunġrar jew tar-riqi. Fit-teżi tiegħi li għamilt fl-2016 bl-isem Funzjonijiet Soċjali tal-Vers Popolari Malti, is-Seħta u l-Iskunġrar, Sibt nies li għadhom jemmnu ħafna f'dawn it-taqbiliet. Rajt ukoll li dawn it-taqbiliet jibdew anke minn żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana. Ngħidu aħna din it-taqbila li hija ddatata fi ħdax ta' Jannar 1625 li hija hekk, Jannar, Jannar, ja ħanin ja ġabbar, inqiegħed fuq siġġu minn tan-nar, jgħid żarbunu nar, kalzettih nar, qalzietu nar, qmieżtu nar. żaqtu nar, tewqu nar, kappellu nar, kulma fuqu nar. Din il-formola skont Vittorju Cassar kienet parti mill-każ tal-erbgħin saħħara li kienu ppreparaw filtri biex iqanqlu mħabba u anke mibegħda u anke seħħtu. u kienet dehret ukoll quddiem l-Inkwiżitur. Imbagħad sibt taqbiliet oħra li anke jużawhom waqt il-logħob tat-tfal bħal seħħ ta' bedudu jdur ma' idejk u jaqtagħlek nofs idejk. Din kienet tintuża u anke f'xi każijiet issa meta kienu jilagħbu xi logħba żibeġ biex Jisħtu l-persuna li tkun waslet biex tilgħab hi, kienu jgħidu din it-taqbila biex ma tirbaħx. Imbagħad għandna xi taqbiliet oħra li ngħidulhom tal-iskunġrar jew tar-riqi li huma protezzjoni kontra s-seħta. Għandna wħud minnhom li għadhom użati u popolari sew bħal tat-tbaħħir, fosthom din li ġejja li hemm ħafna varjanti tagħha li hija San Barnabaw Jekk hawn xi għajn tmur minn hawn, San Pietru ta' Ruma, jekk hawn xi għajn terġa' lura. Din kienet tintuża waqt ir-ritwal tat-tbaħħir. Ir-ritwal tat-tbaħħir ukoll kienu jużaw metodi differenti, imma li hu żgur li dejjem ikun hemm bżonn ta' taġen, weraq taż-żebbuġ imbierek li jkun leħaq nixef. Imbagħad xħin jaħarqu t-taħlita jibdew iduru mad-dar kollha. Mal-persuna li tibda tibda ddur bit-taġen ikun hemm persuni oħra li jakkumpanjawha jgħidu t-talb warajha. Dawn it-taqbiliet huma sensittivi ħafna saħansitra jkun hemm min ma jkunx irid jgħidhomlok għax jekk ma tgħidhomx fil-mument opportun, jiġifieri fil-mument li jkollok bżonnhom, tista' ġġib risq akbar ħażin jew inkella jekk terġa' tiġi bżonnha bżonn it-taqbila skonthom ma tibqax tapplika. Per eżempju Cassar Pulucino fil-ktieb tiegħu Skunġrar u Orazzjoni fil-Poeżija Popolari Reliġjuża f'Malta, jistqarr li tgħidx kemm tħabat biex isib is-Salve Regina tal-baħar. L-unika opportunità li kellu li kien hemm mara li qalklu nofsha. Kienet mara minn Għawdex imma malli waslet f'nofs it-taqbila, f'nofs is-Salve Regina, qaltlu se jkolli nieqaf għax hemm ir-raġel f'nofs ta' baħar u jekk jiġi bżonnha ma taħdimx. Jiena wkoll fir-riċerka tal-2016 tat-teżi tiegħi sibt persuna li waqt li qed tgħidli t-taqbiliet, qaltli taqbila li mbagħad inkwetat ftit li qaltieli għax skontha mhux suppost tgħidha meta ma tarax kewba feġġa u anke x'ħin tara l-kewba feġġa mhux suppost toqgħod tgħid lill-oħrajn. It-taqbila hija nostrok ħa tostorni sa ma tiġi l-mewt tiġborni.